Ah, nyame adom yɛgu so kakra nkakra
Ɛnna ɛyɛ big blow, ɛyɛ blow kɛseɛ paa ɛsiane sɛ ewiase wote sɛ wo tamfo koraa awu a, ɛnyɛ bɛtɛɛ na anka mepɛ sɛ sɛ bi obi a me ne no yɛ adwuma, ɛnna fam. Yɛamfa no easy na ɛm sɛ yɛbɛhwɛ nneɛma bi a ɛretrɛn ne a ɛɛ amanfoɔ si mɛsɛ ɛsi edu so yes mete de na yɛte yɛ na mete hɔ a anwuma ɛbaa me ti mu a ne obiara bɛwu obiara bɛwu obiara bɛwu na ɛm sɛ obi de phone ɛtwɛn ɛna wɔn de kɔto yɛ platform so atwɛn ne a ɛyɛ yaw ɛna asat now ɛnura na mehu saa video no. Kɔpem sɛ wɔde nam aa. Obi te nkyɛn a ɔbɛka sɛ bi a ɛyɛ nhwehwɛanimu. Gye sɛ bi a wo a wonni atenka ma nnipa ɛna wohu sɛ obi awu na obi ɛresu a, wobɛtena ase aka sɛ nnipa no ɛyɛ nhwehwɛanimu. Ɛteki nnipa asabi n'adwene da hɔ. Me deɛ, ɛkwan a mɛfa so a mɛdi yaw ama me nua no no, me nua wu a, memma no nyɛ me dɛ na mentena ase nka sɛ, o wawu a wawu. Ɛyɛ yaw a ɛkaa me mu, adeɛ a ɛhyɛɛ me, mennim baabi a nisuo firi baeɛ. Ɛkyerɛ yawdeɛ a na meredi. Ɛnyɛ me boapayɔ sɛ obi awu na mafa video Ɛna mɛtwa na mede ne nam abɔntene. Daabi daabi. Ɛyɛ yawdie. Sɛ mete wei mɛsɛsɛ edu wonhu me sɛ mafa video ayɛ se ma menim neɛ Ghanafoɔ nipa binom ɛbɛtumi aka ba meka asi so sɛ deɛ ɛbaayɛ no ɛyɛ yaw so obi hu me different ayi na mesu na meto nnwom a ɛyɛ me ya kyerɛ sɛ me nua a me ne ne gyina camera anim ɛate tena sɛɛte so sɛnea moabɛto yɛn sɛ yegu sɛɛte yi so yi, a sɛ bi yɛyɛ adwuma na mmere tiaa bi yetumi bɛka kyerɛ wo sɛ wɔhyɛ mo akyiri a, ɛya. Ɛya papapapapa. Ɛno ti ɛna ɛma ɛno sɛ biribi to na wokɔ yaw bi mu a, woyɛ biribi a wonhu. Enti no, ɛɛ hmm, ɛya. Me ne ne yɛ movie bi. na Kwadu's movie I think sɛ me werɛ afi movie movies na ɛyɛ a na ɛdɔɔso na na madamfo ne ne yere ɛna ɔyɛɛ sɛ me na mesɛe ne yere nti ɔbɛtoo me ne ne yere wɔ hɔ na na asɛ nneɛma bi ɔde yɛ ne yere mma asɛm ne ade nti me ba na mekyekye ne yere werɛ ɔbɛtoo yɛ no asɛ bɛrima a wasoro na wabɛto ne yere adamfo na nneɛma a na ɔyɛ no na ɛnyɛ, na ɔka kyerɛɛ ne yere sɛ, how many times na watea ne yere ne sɛ, ma no ma me mma fie hɔ. Ɛna ɔbaa no se, oh, sɛ madamfo seeseesei, nam sɛ, ei, na adɛ wowale no, ano awale nipadua no nyinaa na ɔno nso yɛ obi dea, na na ɔhyɛ fugu. Ɛno ara ne sɛ ɔworɔ fugu no sei. Meka wie wanka sɛ o, ɔda de ne bag si hɔ na ɔworɔ. Ɛnam so no ɔkɔe, wɔse mebɛbow. Sɛt no so, na the way a wɔyɛɛ n'anim Ɛyɛ ɛ ne facial expression ne adeɛ a ɔde yɛeɛ no kyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ sere sɛe no ansa na yɛsan ayɛ dɛ reshoot ɛno ne ɛnura nyinaa na meka sɛ in fact the way a ɛhɔ ne facial expression ne adeade kɔeɛ no ɛɛ it was so lovely. Ɛno ne a ɛno me ɛno deɛ mede kae bebree. Deɛ wokan deɛ mennim menhuu bi da. Obi na se ɛna sɛbi yɛnka nhu sɛ fie bia mɛnsa wom. Ɛna movie industry no a yɛbaa mu no obiara firi ne fie, obiara firi n'abusua mu ɛna ɛbaeɛ. Nti obiara ne n'adwene ne ne suban a ɔde baeɛ. Nti sɛ obi se a. ɛnyɛ industry no nature anaasɛ abrabɔ a ɛwɔ industry no ebi a na saa individual no n'adwene ne ne suban ɛna ɔde gyina baabi a ɔreka but me deɛ industry no mebaeɛ obi anyi me maa da anaasɛ sɛbi biribi ntu obi a yɛnkɔ Wɔyɛ biribiara gye sɛ yɛante sɛ yɛn nua ho aka. Yɛde ɔdɔ na ɛnam, yɛde ɔdɔ na ɛyɛ biribiara, nti deɛ woka no deɛ, mennim ho. Ɛyɛ afotuo a na ɔretu nnipa bebree. Bishop, ɔnyɛ me tight friend. Menim no paa before a meba, me ne no mmienu nyinaa before a yɛba industry no. Uh, we are uh, bar barras uh, guys. Ɔpapa yɛ police, meyɛ police, nti me papa yɛ police. Uh, nea ɔkaeɛ no, ebi a na experience a ɔhunuiɛ ɛna ɔde retu fo. Nti obi experience a ɔde tu fo deɛ, mentumi nka ho any match. Bi a na me nso mewɔ m experience a, me nso mede bɛtu fo. But afutuo no ɔfa ɔkaeɛ no, me mafa bi de ato me tirim. Fuo bɛka biara, yɛn nyinaa yɛbɛdi akyire. Enti no, me deɛ, wobisa me wei wɔ afidie yi so a, mentumi nka sɛ ɛɛ yɛbɛkɔ ne fie, yɛbɛkɔ ne ha, anaa yɛde no bɛkɔ ne kurom, yɛde no bɛ ɛnyɛ yɛ dea, ɔyɛ obi de hyeɛ. Enti deɛ abusua, mpanimfoɔ bɛpene abusua ne deɛ abusua bɛka no, Ɛno na mpanimfoɔ nso bɛma ho adwenkyerɛ. Nti seesei deɛ mentumi nka biribiara. Meka akyerɛ abusuafoɔ, yere, mma ne maame a sɛbe yafunu a ɛwo ba yi ɛba sei a, ɔno na ɛhunu adeɛ a ɛreya. Ɛsiane sɛ yɛse wawo ama aba asie woɔ, na sɛ sɛbe wawo, wa, wawo barima katakyi a ɛnte sɛɛ, na sɛ katakyie no antumi ansie no, nka ɛwɔ sɛ maame da hɔ, na sɛbe sɛbe movie industry no, n'adɔfo a yɛbɛtumi adi n'akyi no, ɛdi n'akyi no wɔrekɔsie ne maame. Ɛnyɛ sɛ nka ne maame na ɛyɛ dɛn? Ɛreba abɛsie no. Enti yɛma maame no due, yɛma no hyɛden, Onyankopɔn mfa ne nsa nka no na wɔma no awerɛkyekyerɛ ntɔ ne so, ɛne abusua ne anuanom a aka nyinaa. Megyina Ghanaian movie industry foɔ ananmu ɛrema n'abusua nyinaa hyɛden sɛ Onyame mfa n'awerɛkyekyerɛ ntɔ wɔn so. Me din ankasa yɛ Eric Owusu, na sini adwuma no mu deɛ, ebinom de din a yɛfrɛ no Piesie na ebehu me anaasɛ Apiakubi. Recently no deɛ, Apiakubi na adedoɔ no ara no de nim me. Mpakyɛ ya. Bernard, nka sɛ Bishop sɛdeɛ yɛtaa frɛ no no. Uh, personally no, na menya nhu no, but mepɛɛ n'asɛm efisɛ bere a mihu no TV so no, na ɔyɛ inspiration bi ma me. Until sɛ me ne no start hyia wɔ locations. Me ne no akɔ set couple of times, na the person a ɔyɛ no, wommɛn no a wunhu. the kind of person a ɔyɛ no adwo bɛn na nsa na wahunu because me mehunu biribi wɔ ne ho sɛ ɔyɛ onipa bi a waduru level bi nyame apagya no but ne level no a waduru no ɔmfa nsisi ebi mu ɔmo wɔ aseɛ ɔmfa nsisi ebi mu afei na ɔmo ba bekae sɛ the first time a mene ne hyia wɔ set so no na mintumi mmɛn no, na mewɔ perception bi sɛ wobɛkɔ ne nkyɛn no, ɔbɛka so yɛ nhwehwɛ no, maybe ɔbɛgu w'anim ase ne saa adeɛ no. Nti no mekɔtenaa baabi na close to hɔ no, but mete me baabi na ɔno nso te ne baabi, ɛna ɔfrɛ me na ɔsomaa me. Nti soma a ɔsomaa me no, ɛhɔ na maa me ne no nyaa encounter a mɛfa nsa ayɔnkofa kakra ba yɛn ntam. Ɛno mu na ɔhyɛ aseɛ de tutututu me fo. Nti wakasa kyerɛ me nneɛma bi ho bebree a in fact wɔyɛ inspiration ɛma me. Ɛna me mɛka no sɛ Ɔyɛ obi a deɛ ɔwɔ no ɔmfa nsie, ɔkyerɛw. Industry mu wakyerɛkyerɛ me nneɛma bi, me nso masua nneɛma bi afiri ne hɔ paa. Apart from, apart from the fact sɛ nnipa nyinaa dɔ no sɛ ɔyɛ adwuma wɔ TV so, ɔyɛ sini ɛma yɛn ani gye no, personally me berɛ a metee ne demise no, sɛbe sɛ ne mewɔ pressure a nka bɛba because me no ɔyɛ industry father to me. And me menim me wɔ saa passion no ma no nti ne demise no deɛ eh, mɛ miss no a lot. Patwa me deɛ eh, ɛfa bi no ɛyɛ nokorɛ fa bi nso ɛnyɛ nokorɛ deɛ nti a meka saa no sɛ menim ebi mu a sɛdeɛ wokan no wɔn hyɛ ase wɔn pagya no yɛatete bi ɛna meyame asan yɛahunu bi na wɔn wɔn wɔn ho so sɛdeɛ woka no even mpo directors wɔn de yɛyɛ adwuma no yɛn yɛn nyinaa hyɛ directors no ase but ebi mu hyɛ aseɛ eh, eh, ne directors no bi yɛ nneɛma bi ahunu no sɛ ɛnsɛ mfata nkan no a na wɔn bɛduru baabi no ne nka wɔn ntumi nyɛ but ebinom nso so ɛnyɛ obiara na ɛte saa me me mɛtumi de me ho ayɛ mfatoho sɛbe sɛbe ɛɛ ahintasɛm wohwɛ ahintasɛm a ahintasɛm ne yɛfrɛ me apiako bi no ɛɛ sɛbe ɛnam saa project no so no ɛɛ maduru baabi kakra because of ɛɛ baabi a yɛwura baabi a nipa ɛde gye yɛn no aha nanso so no sɛbe ɛmaa me ti no mu da sɛ mɛ disrespect obi anaasɛ because deɛ wɔyɛ anim no ɛdɔɔso ɛna memɛ meyɛ kristoni nti adeɛ nyinaa no kɔyɛ onipa wo suban ɛyɛ a ne yɛtaa ka kasa bi sɛ obi nya sika a ne na ne suban asesa me mehunu no sɛ me, me disagree because sɛ nyame wɔ mu a bible sɛ honhom no ɛna de wɔyɛ adwuma dua no aba ne kyerɛ duako sɛ woyɛ nyame nipa a ɛmfa ho no baabi a wobɛduru yɛwɔ ma ɔma di yie bebree wɔ abrabɔ mu but they are still calm nti baabi a woaduru no a wosusu sɛ woyɛ obi no obi atra hɔ but obi hu so ɔnyɛ obi a mɛsrɛ me nuanom sɛbesɛbe yɛtete nsɛm bi sɛ ebi mu tumi fa baabi yɛ ɔkwati kwan a ebi mu fa de bɛhete ne adeɛ mimi menyi nni yɛwɔ tete nsɛm bi nso so sɛ ebi mu tumi to waduro ne adeɛ mimi nyi nni mimi gyina hɔ yi sɛbe nyame anim na meka mesi me boka sɛ obi ɛna obetumi ato maduro nti mesrɛ me nuanom sɛ deɛ asie no yɛdi kan hunu bi bɛte yɛmfa nyɛ futuo Yɛnhwɛ yɛn abrabɔ yie because ada a metee Bishop wuo no, mebisaa me ho sɛ, ne cars bi a me ne no ahyiaeɛ a na ɔyi so different different, mehyia no biara a car a mehu no nso ɔyi so no yɛ different. Mebisaa me ho sɛ nti cars wei nyina wahwɛ ne mu agya hɔ? Ne sika a wagye wayɛ yi nyina wahwɛ ne mu agya hɔ? And me ne ne nkɔmmɔdidie mu no, kasa bi baeɛ sɛ ɔwɔ different different different ayi visas. Wɔwɔ visas bebree. Mebisa me ho sɛ, saa visas no nyina no obi bɛ use anaa? No! Ne nyina yɛ waste. Nti no yɛn a yɛɛba no, yɛnhunu biribi sɛ, owuo wɔ nipa nim. Na wiase, deɛ ɔbɛnya biara no, ɛnka hɔ da. Nti no yɛnhwehwɛ yɛ, yɛyɛ adwuma no deɛ, nanso yɛa ne apɛ yɛ kra nso so nkwa by the way a yɛ believe. Yɛne afoforɔ, woduru baabi a, ɛm, wontumi mfa nhoahoa ho. Yɛmfa honam adeɛ nhoahoa yɛ ho. Nti yɛnhwɛ yɛ abrabɔ ne yɛ nneɛma nyinaa yie.